Mill-aspett kronoloġiku ta' kif wieħed għandu ħabta jara l-affarijiet u l-ġrajjiet minsuġa matul is-snin, wieħed għandu mnejn jaqa' fit-tentazzjoni li jipprova jaqsam fi tnejn il-ħajja tal-Kardinal Newman, dik ewlenija bħala qassis u kjeriku Anglikan u dik bħala saċerdot Kattoliku iktar 'il quddiem anke Kardinal. Imma naħseb li jekk irridu nkunu ġusti mal-istorja u ma' Newman innifsu, naħseb kieku kellu jiġi hawnhekk u jitkellem illum floki, ma' ġenbi, jgħidli, La taqsamx fi tnejn il-ħajja tiegħi, it-tieni parti tkompli mal-ewwel, qisu bħal meta għandek it-Testment il-Qadim qiegħed iħejji t-Testment il-Ġdid. Il-Kardinal Newman kien riċerkatur tal-verità u kull min huwa riċerkatur tal-verità iktar ma jikber u jimxi 'l quddiem fil-kisba u fil-vjaġġ ta' din il-verità, inqas ikasbar dak li jkun għadda minnu. Il-għaliex jifhem li l-passat huwa tħejjija għall-ġejjieni. Fil-ktieb tiegħi Minn Newman sa Blair, Anglikani li saru Kattoliċi, jien dħalt ftit fil-fond ta' din it-tieni parti ta' ħajtu, nirreferi għaliha b'dak il-mod sabiex nifhmu aħjar dak li ġara wara s-sena 1800 45 meta il-Beatu Dominic Barberi laqa l-Kardinal Newman, dakinhar kien John Henry Newman Anglikan u għalliem lecturer fl-Università ta' Oxford u dan tbaxxa quddiemu u Barberi tah il-barka u laqgħu b'mod formali hemm f'dik id-dar ċkejkna eżistenti sal-lum fir-raħal ċkejken ta' Littlemore il-barra mill-belt ta' Oxford u daħlu u ħadnu fil-fidi Kattolika. Hekk kien dan il-mument ifakkarni ħafna f'Ananija qed jilqa' lil Sawlu li jsir Pawlu ta' Tarsu. Għax hawnhekk għandek bniedem li huwa l-istess wieħed imma imġedded għal kollox. Newman ħa r-ruħ meta ħaddan il-fidi Kattolika għas-sempliċi raġuni li għalkemm kien kuntent bħala membru fil-Knisja Anglikana kien iħoss li hemm dik ix-xi ħaġa ċkejkna nieqsa. U din ix-xi ħaġa ċkejkna nieqsa hu saba fil-kitbiet tas-Santi Padri. Bħala bniedem intelliġenti u bravu akkademiku hu kien jaqra il-Padri fl-ilsna oriġinali tagħhom u meta beda jaqra lil Sant Wistin ma setax jifhem kif il-Knisja Anglikana tistqarr l-istqarrija tal-Kredu u anke tirreferi għall-Knisja għalija nnifisha bħala Kattolika. Bil-mod il-mod wasal biex jifhem illi Ruma kienet il-punt fejn kellu jasal fit-tmiem ta' dan il-pellegrinaġġ. Issa, ġara wkoll illi bħala bniedem kolt beda anke jħoss il-bżonn illi jikteb din l-esperjenza tiegħu. Imma meta wasal waqt partikolari li wieħed minn sħabu l-Anglikani, Charles Kinsley, attakkah bl-aħrax, għall-fatt li sar Kattoliku ta' Ruma, allura hu ħass li għandu jiġbor flimkien il-vjaġġ interjuri tiegħu, u hekk joħroġ il-famuż volum Apologia pro vita sua, li nistgħu nsejħulu jew il-kapolavur tal-Kardinal Newman, inkella l-iktar xogħol importanti tiegħu, fid-dawl ta' din il-mixja mill-Knisja Anglikana għall-Knisja Kattolika. Għandu kotba oħrajn importanti bħal pereżempju On the Grammar of Assent, The Idea of a University, ix-xewqa tiegħu li fl-Irlanda jkun hemm università kattolika għan-nazzjon kollu. u kotba oħrajn anke dwar l-importanza li l-Knisja, jiġifieri dawk li jmexxuha, ir-rgħajja tal-Knisja, jirreferu għal fidi tal-poplu. Jaraw ftit din id-duttrina fil-qalb tal-poplu kif żviluppat qabel ma joħroġ xi tagħlim dommatiku. Newman huwa dak li hu. Il-Papa Benedittu iddikjarah beatu Propju meta żar l-Ingilterra u mar Birmingham, Newman huwa r-rabta ta' dejjem bejn il-Knisja Anglikana u l-Knisja Kattolika, eluf imxew warajh, ħaddnu l-fidi Kattolika, illum anke l-Anglikani tal-affari tagħhom japprezzawh,